A nekkni ur nebɣi ara nemmet. Iɛemmer pa iɛebbad Allah. Fattqarem d aɛersiyen kker wayeḍ. Amek tebɣam, amek tebɣam ma nessusem, amek tebɣam lbaṭel d aberkan di tmurt-agi. Lbaṭel d aberkan. Akken i s-yenna Meɛtub, xas leqḍen acḥal d itri, igenni ur yenegger ara. Akken tebɣum taɣem, semḥet-iyi, akken tebɣum taɣem, lliɣ bzizt. Bla ma nniɣ awen-d, igenuriyen ur zmiren ad taɣem akk lpepl, sɛan kerwayaḍ. Awen d-rnuɣ tayeḍ almumnin, rkan leqbayel, semḥet-iyi a lɛananut, ḥaca la vérité i heddreɣ, rkan leqbayel, ak qqaren acu acu ayennat-agi tamaziɣt ilaq ad ichan national. Acu lemma kagi, amek tamaziɣt d icarnasyunal ya Abdallah? Amek tamaziɣt d icarnasyunal? Imeṭṭawen qrib ad d-ɣlin. Amek axxam n Massin Issa d Jiggerta d Gaya axxam n Sen Sirta Qsentina. Ass-agi yuɣal ɛaṣimat taqafa lɛarabya. Devenu capital de la culture arabe. Apas qarem acu lemma kagi, si grave, wala ar ad d-iniɣ alukan ad mteɣ. wa yerna taɛebbuḍ-is wa yukara wa yeṭṭes wa telḥa-d wa deg-s kul yiwen amek asigrav semḥet-iyi ɣef wawal-agi semḥet-iyi ɣef du moment que toutes les portes sont fermées ur d-fkan ara udem neɣ ay législatif fi ddrew lawnas ad awen-d-iniɣ a c'est pas donné à n'importe qui ad yili s tamakist Semḥti ɣef wawal-agi, ḥaca li ma yestahel. Segraḍ. Ar melmi? Ur neḥwaǧ ara lmakeg, ur t-neḥwaǧ ara, swar diz ur t-neḥwaǧ ara. Ur nefɣ ara faruq tmur. Afektaɣ ad d-ihi lasulix, fektaɣ ad d-ihi. Ur qebbleɣ ara, ur nqebbel ara ad ɣ-tezzuɣurem tutla-nni. À Khzor petit feu avec, avec votre politique mensongère. Je le dis, je le répète.

Asmi nwala toutes les portes sont fermées, i nekcem ar mac. Wala, d ay yellan deg-s. D azuɣer kan, zuɣer, zuɣer, zuɣer, zuɣer, jusqu'à quand? Aw d-nniɣ, tanemmirt-nwen, aɛtikken saḥ imi d-smeḥsem, aw d-nniɣ, ma ḍelmeɣ, stafirlah. Ma uqmeɣ alhamdulillah, nekk je dis la vérité, malgré qu'elle soit maudite. Nniɣ-d tidet xas ma yella rẓiget ɣef yiyeḍ, bien sûr, aṭas ahat aṭas i yi-kerhen ɣef lvideo akk i d-xedmeɣ, iban, iban, wid i yi-kerhen, si normal, si d lḥeqq-nsen. Xas kerhen-iyi nekk ur ten-ssekraheɣ ara, jamais ad ten-kerheɣ. Nekk ttnadiɣ tifrat, ttnadiɣ tadukli.

Ur xneqem ara, jamma tenɣem. Akken i s-yenna Sliman Ɛazem, af idurar ay bnan, ǧǧan-d lsas iṣeḥḥan, ɣur-sen lhedra yiwet. A c'est pas facile. Neɣ akken i s-yenna Sliman Ɛazem i taɣect-is, a Rebbi. Ini-as ilaq ad neḥseb ar zdat, ma ulac kulci ad aɣ-ifat, ula d ayen i d-iteddun. Ṣṣut yeffeɣ-d si taddart, yeččur yakk d lmeɛnat, uran-t igeden iceffun. Fell-as neqbel cceḥnat, nerfed-it nɛellat, nehda-t i widen itettun. Eh, aḥlil makka. Tanemmirt-nwen i bon courage i filaman. Nekuni nettnadi taqbaylit u ilaq ara teɣli.